hundred m for a savings account and also tolani baj of di all stars season don come out to come make a shocking announcement about her age so tolani baj since she come out of big brother house di girl really dey concentrated on making money if we tell ourselves di truth she no be one to chase clout for internet all she don dey do since she come out na dis her podcast wey be say she dey do bad and bougie For the podcast today, her colleague come dey ask her say, how old are you and all of that. Tolani come dey reveal to say actually say na this year 2024 na she go clock 24 years of age. So the friend, the um, colleague wey be say and I do the podcast come dey shocked, come dey laugh say, ah, ah babe, why you go dey lie like this, all type of thing. But Tolani Biraj come dey insist say She dey 24 years of age, which means when Tolani Baj came for lockdown season, that was 2020, she was actually 20 years old and this year she will come make 24 years old. We say if una notice am, Big Brother Naija housemates, they know they won't pass 25. The ones where we say they manage past 25, they know they won't pass 30. Eh, I know to say Tolani Baj they lie because it's obvious say she's not 24 years old. If she's 24 years old, which means I am Beyonce and Nami marry Jay-Z. so onto mercyeke mata mercyeke she na di first runner up for for di all stars season wey be say just dey just finish twenty twenty three and she don come out to come lament about wetin dey sup with heritage bank heritage bank na bank wey be say multichoice actually endorse for dia channel dey na one of dia sponsors dat time for di big brother show and di bank right now dia license have been revoked which means tok say pipo wey be say dia money dey dia wey use di bank as dia savings bank account dia money don dey otilo dem come out come put out dis flyer about how di whole tin how dem take liquidate dia asset for di bank nigeria deposit insurance corporation na dem na come out come put out dis press release about wetin go sup

um multiple millions but it may take time. Omeseke come reply come say that's the problem how can they pay five million from someone's million the thing wey be say they talk be say what we dey hear be say the, uh, the the bank the ndic they talk say they go give people wey be say get higher amount of money five million naira as compensation which means if you have hundred million for there na only five million they go give you from inside

into the heritage bank she go go use the account as her savings account come dey put in money for there dey save so under of her fan come still ask am again say what is your account manager saying this is serious o oh. mercy come say she actually lured me into fixing my money knowing fully well there's been issues with the bank i don't have words for her i blame myself which mean e get the way the thing go pain mercy eke reach she fit even sack that her account manager me i think this is unfair people entire life savings actually dey for that bank and now dem dey come out dey come tell dem story say dem go give dem five million naira it is really unfair i no know wetin this country dey turn into i hope say dem go sort the thing out for everybody wey be say their money dey there because person no go toil all im life you una come come at the end of the day you go come tell am story if you buy land they go tell you talk say it's not safe you keep your money for inside house it's not safe you keep am for bank it's not safe you use am take buy asset it's still not safe na wa o So with everything wey be say dey go on with Mercy Eke, a particular blogger wey be say dey call herself Cutie Joes come out dey accuse Mercy Eke say Mercy Eke no dey take care of her extended family as in her grandma. She dey claim say Mercy Eke grandma dey actually owe people money for village whereas Mercy Eke get hundred million wey be say she stash away for her savings account for heritage so the blogger dey indirectly dey talk say it's like na karma na affect Mercy Eke because you you dey come and dey come claim big girl for Lagos and everywhere whereas your extended family you know dey take care of them the truth be say Mercy Eke na human being we all are human being anybody wey be say we benefit benefactor dey try

without any evidence. So di first person here say Mercy is from Ebu in Owerri even before BBN she na very very big babe. Make una check di cars wey Mercy Eke dey drive look at her clothes for Mercy Eke to dey even dey rapport with di likes of Wizkid, Davido, Zlatan all those big big Nigerian musicians you go know say she is not a riff raff now na the truth na be that those people no fit just dey follow person wey be say no get any meaningful thing to offer for life so i believe to say she don get some level of wealth or luxury before all those type of people go fit she go fit dey rapport herself with those type of big big names person come come come say but what is 100 million in this present of economy that girl has the money don't worry yes she does another one come say post video or voice note if you get if you get am no dey do like toddler you too like to dey act the lulu come put laughing emoji for me that particular claim dey baseless because Mesieke have so many investment people wey be say know wetin dey sup behind actually know say the girl she dey invest her money for meaningful things look at her shop now m and m luxury you no dey see the amount of clothes wey be say she dey sell for there no be she dey model her clothes by herself she is not she is not responsible for ex ten ded family as long as it's not her mother or her papa she no be father christmas wey be say she go take care of the whole entire family mm -mm, that will be too much for a young girl like that she gets her money because that type of money too much for her money where person don't work for they come they tell her story for bank all these new generation banks more na they careful if una dey put an entire savings there because your eye go clear better go carry your savings put for all those olden days bank union bank and first bank all those type of bank all these new generation banks they cannot be trusted una take care una bye